Yuxanǵa Quday tárepinen kórsetilgen ayan. Birinshi bap. Bul tez arada júz beriwi kerek bolǵan waqıyalardı Óz xızmetshilerine bildiriw ushın Qudaydıń Iysa Masixqa bergen ayanı. Al Ol Óz perishtesin jiberip, bul ayandı xızmetshisi Yuxanǵa bildirdi. Yuxan Qudaydıń Sózin hám Iysa Masixtıń gúwalıǵın, yaǵnıy ózi kórgen nárseleriniń hámmesin bayan etti. Bul payǵambarshılıq sózlerdi oqıytuǵın hám bul jerde jazılǵanlardı tıńlap orınlaytuǵınlar qanday baxıtlı! Sebebi bul waqıyalardıń bolatuǵın waqtı jaqın. Men Yuxannan Aziya úlkesindegi jeti jámáátke sálem. Házir bar, burınnan bar bolǵan, keleshekte de bar bolatuǵın hám keletuǵın Qudaydan, Onıń taxtı aldında turǵan jeti ruwxtan, isenimli gúwa bolǵan óliler arasınan birinshi bolıp tirilgen hám jer júzi patshalarınıń húkimdarı bolǵan Iysa Masixtan miyrim hám tınıshlıq sizlerge berilsin. Iysa Masix bizlerdi súyip, Óz qanı menen bizlerdi gúnalarımızdan azat qıldı hám bizlerdi Óz patshalıǵına eristirip, Ákesi Qudaydıń xızmetindegi ruwxaniyleri etti. Ullılıq hám qúdiret máńgige Onıki bolsın. Awmin! Mine, Ol bultlar menen kelmekte. Hár bir kóz Onı kóredi. Onıń denesin teskeller de kóredi. Jer júziniń barlıq xalıqları ol sebepli ókirip jılaydı. Awa, usılay boladı. Áwmiyin! Házir bar, burınnan bolǵan, keleshekte de bar bolatuǵın hám keletuǵın hámme nársege Qúdiretli Quday Iyemiz bılay deydi. Men Alfa hám Omegaman.
Men Iysanıń qayǵı-hásiretine, patshalıǵına hám sabırlıǵına sizler menen birge sherik bolǵan tuwısqanıńız Yuxan Qudaydıń sózin hám Iysa haqqında járiyalaǵanım ushın Patmos atlı atawǵa súrgin etilgen edim. Iyemizdiń kúninde meni Muxaddes Ruwx basqarıp turǵanda, arqamnan kárnaydıń dawısına uqsaǵan bálent bir dawıstı esittim. Kórip turǵanlarıńdı kitapqa jaz. Hám jeti jámáátke, yaǵnıy, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfiya hám Laodikiyaǵa jiber. Dedi dawıs. Sóylep turǵandı kóriw ushın men arqama burıldım. Burılıp, jeti altın shıra qoyǵıshtı kórdim. Olardıń ortasında Ústine uzınlıǵı ayaǵına túsetuǵın kiyim kiygen, kókiregine altın óńirshe baylaǵan adam ulına uqsaǵan bireu tur edi. Onıń bası hám shashları aq jún sıyaqlı qarday appaq edi. Kózleri bolsa ottıń jalınınday jarqırap turǵan edi. Onıń ayaqları peshte qızdırılǵan jıltıraq qolaǵa uqsaǵan bolıp, dausı sarqırap aqqan suudıń sesindey edi. Al oń qolında jeti juldız bar bolıp, awzınan eki júzli ótkir qılısh shıǵıp turǵan edi. Júzi kúshli jarqırap turǵan quyashtay edi. Men onı kóriwden-aq, óli sıyaqlı ayaqlarına jıǵıldım. Al ol oń qolın ústime qoyıp, bılay dedi. Qorqpa!
Men birinshi hám sońǵıman. Men tirimen. Ólgen edim, biraq, mine, máńgige tirimen. Ólimniń hám óliler mákanınıń giltleri meniń qolımda. Sonlıqtan kórgenlerińdi, házir júz berip atırǵan nárselerdi hám bunnan soń bolatuǵınlardı jaz. Oń qolımda sen kórgen jeti juldızdıń hám jeti altın shıra qoyǵıshtıń sırı mınaw. Jeti juldız, jeti jámááttiń jetekshileri, jeti shıra qoyǵısh, jeti jámáát.
Ayan, ekinshi bap. Efes jámáátiniń jetekshisine jaz. Oń qolına jeti juldız uslaǵan. Jeti altın shıraq qoyǵıshtıń ortasında júretuǵın bılay deydi, Seniń islerińdi, awır miynetińdi hám sabırlılıǵıńdı bilemen. Jaman adamlardıń jamanlıq islewine jol qoymaytuǵınıńdı da bilemen. Elshi emes bolıp turıp, ózlerin elshi dep ataǵanlardı sınadıń hám olardıń ótirikshi ekenin bilip aldıń. Awa, sen sabırlısań. Meniń atım ushın qıyınshılıqlarǵa shıdam berdiń hám sharshamadıń. Biraq, saǵan bir qarsılıǵım bar. Sen birinshi sengi waqtıńdaǵı súyispenshiligimdi joyttıń. Solay etip, ne nársede aljasqanıńdı esińe túsir. Táwbe qılıp, dáslepki islerimdi dawam et. Eger táwbe qılmasań, saǵan kelip, shıraq qoyǵıshıńdı ornınan alıp taslayman. Degen menen, sende bir unamlı qásiyet bar. Sen Nikolas uyımnıń islerin jek kóreseń. Olardı men de jek kóremen. Qulaǵı bar Muxaddes Ruwxtıń jámáátlerge aytıp atırǵan sózlerin esitsin. Jeńip shıqqanǵa Qudaydıń Jánnetindegi ómir tereginiń miywesin jew uqıqın beremen. Smirna jámáátiniń jetekshisine jaz, Ólip, ólimnen qayta tirilgen, birinshi hám sońǵı bolǵan bılay deydi, Seniń qayǵı-hásiretińdi hám kámbaǵallıǵıńdı bilemen, biraq sen baysań. Ózleriń yahudiylermiz deytuǵınlardıń seni masqaralap aytqan sózlerin de bilemen. Biraq olar yahudiy emes, al shaytan jıyını. Basıńa túsetuǵın qıyınshılıqlardan qorqpa. Mine, shaytan sizlerdi sınaw ushın arańızdaǵı bazılarıńızdı qamaqqa taslaydı. On kún azap shegesizler. Óliwge tuwra kelse de, maǵan sadıq qal, sonda men saǵan ómir tajın beremen. Qulaǵı bar Muxaddes Ruwxtıń jámáátlerge aytıp atırǵan sózlerin esitsin. Jeńip shıqqan ekinshi ólimnen hesh qanday zálel kórmeydi. Pergam jámáátiniń jetekshisine jaz. Eki júzli, ótkir qılıshqa iye bolǵan bılay deydi, Shaytannıń taxtı turǵan jerde jasaytuǵınıńdı bilemen. Atımı Sadıq ekeńdi de bilemen. Hátte, Sadıq wam Antipa, arańızda, Shaytan otırǵan jerde óltirilgen kúnlerde de, sen maǵan degen isenimińnen qaytpadıń. Biraq saǵan biraz qarsılıǵım bar. Arańızda Balaam tálimatın tutıwshılar bar. Butqa soyılǵan qurbanlıq góshin jewge hám buzıqshılıq qılıwǵa úyretiw ushın Balaam Balaqqa Izrail xalqın joldan urıwdı úgitlegen edi. Sol sıyaqlı sizlerdiń arańızda Nikolas uyımınıń tálimatın tutıwshılar da bar. Bul ushın táwbe qıl. Bolmasa, tez janıńa kelip, olarǵa qarsı awzımdaǵı qılıshpen ursaman. Qulaǵı bar, Muxaddes Ruwxtıń jámáátlerge aytıp atırǵan sózlerin esitsin. Jeńip shıqqanǵa sırlı manna hám bir aq tas ta beremen. Bul tastıń ústine jańa at jazılǵan. Attı, tastı alǵan adamnan basqa hesh kim bilmeydi. Tiatira jámáátiniń jetekshisine jas, kózleri lawlap janǵan otqa, ayaqları jıltıraǵan qolaǵa uqsaǵan Qudaydıń Ulı bılay deydi, Seniń islerińdi, súyispenshiligindi, isenimińdi, xızmetińdi hám sabırlılıǵıńdı bilemen. Sońǵı islerińniń birinshi isengen waqtındaǵı islerińnen kóbirek ekenin de bilemen. Degen menen, saǵan bir qarsılıǵım bar. Óziń payǵambar dep ataǵan Izabel atlı hayalǵa jol qoyıp atırsań. Bul hayal xızmetshilerindi joldan urıp, buzıqshılıq islewge hám butlarǵa soyılǵan qurbanlıq góshin jewge úyretpekte. Táwbe etiwi ushın oǵan máwlet bergen edim, biraq ol buzıqshılıǵı ushın táwbe etiwdi qálemeydi. Mine, men onı kesellik tósegine qulataman. Onıń menen buzıqshılıq isleytuǵınlardı da, onıń menen birgelikte islegen jaman isleri ushın táwbe etpese, úlken qayǵı-hásiretke duwshar etemen. Onıń izine ergenlerdi de ólimge duwshar etemen. Sonda pútkil jámáátler Meniń kewil hám júreklerdi sınawshı ekenimdi bilip aladı. Hár birińizge islereńizge qaray qaytaraman. Biraq, Tiyatiradıǵı basqalarǵa, yaǵnıy sol hayaldıń tálimatın tutpay, Shaytannıń tálimatınıń tereń sırların úyrenbegen sizlerge aytatuǵınım mınaw, Men kelemen degenshe, ózlerińizde bar bolǵanlarǵa bekkem bolıńlar. Sizlerge bunnan basqa awırmanlıq salmayman. Jeńip shıǵıp, Meniń buyırǵanlarımdı aqırına deyin orınlaǵanǵa, milletler ústinen biylik beremen. Ol olardı temir tayaq penen basqarıp,

Sardiy jámáátiniń jeteksine jazd, Qudaydıń jeti ruwxına hám jeti juldızına iye bolǵan bılay deydi, Seniń islerińdi bilemen, tiri jámáát degen atıń bar, biraq sen óleseń. Sergek bol, ele ólmey qalǵan, endi óleyin dep atırǵanlardı bekkemle, sebebi Qudayımnıń aldında seniń isleriniń jetkiliksiz ekenligin kórdim. Sonlıqtan óziń qabıl alıp esitken táliymatıńdı esińe túsir. Onı tutınıp, táwbe et. Eger sergek bolmasań, Men urı sıyaqlı kútilmegende kelemen. Saǵan qashan keletuǵınımdı bilmey qalasań. Olar aq kiyim kiyip, Meniń menen birge júredi. Óytkeni olar usıǵan ılayıqlı. Jeńip shıqqan usınday aq kiyim kiyedi. Bunday adamnıń atın Ómir kitabınan hesh qashan óshirmeymen.

Ol ashsa, hesh kim jaba almaytuǵın, japsa, hesh kim asha almaytuǵın bılay deydi, Seniń islerińdi bilemen. Mine, seniń aldıńa hesh kim jaba almaytuǵın ashıq bir qapı qoydım. Kúshiń az bolsa da, sózimdi orınlap, atımnan waz keshpediń. Qara! Shaytannıń jıyınınan bolǵanlardı, ózlerin yahudiymız dep atap, biraq yahudiy bolmaǵan ótirikshilerdi saǵan tapsıraman. Olardı saǵan keliwge hám seniń ayaǵıńa bas urıwǵa májbúr etip, olarǵa Meniń seni súyetuǵınımdı kórsetemen. Sabırlılıq penen shıda degen buyrıǵımdı orınlaǵanıń ushın, jer júzinde jasaytuǵınlardı sınaw maqseti menen, pútkil dúnya júzine keletuǵın sınaq waqtınan Men de seni saqlayman. Men jıldam kelemen. Tajındı hesh kim alıp qoymawı ushın ózińde bar nársege bekkem bol. Jeńip shıqqandı Qudayımnıń Ibadatxanasınıń sútini qılaman. Sol adam ol jerden hesh qashan shıqpaydı. Onıń sútine Qudayımnıń atın, Qudayımnıń qalasınıń atın, yaǵnıy aspannan Qudaydıń janına túsetuǵın jańa Erusalimniń atın hám ózimniń jańa atımdı jazaman.

Qáne endi ya suwıq ya ıssı bolsań, sen ıssı da, suwıq ta emes, al jıllı bolǵanıń ushın seni awzımnan qusıp jiberemen. Bayman, bayıdım, hesh nársege mútáj emespen deyseń, biraq ózińniń baxıtsız, ayanıshlı, jarlı, soqır hám jalańash ekenligińdi bilmeyseń. Sonlıqtan meniń saǵan aytatuǵın másláhátim mınaw, bay bolıwıń ushın mennen otta tazalanǵan altın, Jalańashlıǵıńnıń ayıbı kórinbew ushın aq kiyimler, kóriwiń ushın kózlerińe súrtetuǵın dári satıp al. Men súygenlerimniń hámmesin áshkara etip tárbiyalayman. Sol sebepli ıntalı bolıp, táwbe et. Mine, Men qapı aldında qaǵıp turman. Eger kimde-kim dawısımdı esitip, qapını ashsa, Onıń úyine kiremen. Men onıń menen, ol meniń menen birge awqat jeymiz. Men jeńip shıǵıp, Ákem menen birge Onıń taxtına otırǵanımday, jeńip shıqqanǵa da meniń menen birge taxtıma otırıw huqıqın beremen. Qulaǵı bar, Muxaddes Ruwxtıń jámáátlerge aytıp atırǵan sózlerin esitsin!
Ayan, tórtinshi bap. Bunnan soń aspanda ashıq turǵan bir qapını kórdim. Men burın esitken dawıs, yaǵnıy kárnay sesine uqsaǵan ses maǵan bılay dedi. Bul jerge kóteril! Men saǵan bunnan soń bolıwı tiyis waqıyalardı kórsetemen. Sonda men dárhál Muxaddes Ruwxqa tolıp, aspanda bir taxtı hám onda otırǵandı kórdim. Taxtta otırǵannıń kórinisi yaspis, sardis sıyaqlı hasıl taslarday jarqırap, al taxtıń átirapın jarqıraǵan hasıl zumrad tası sıyaqlı raduga qorshap turǵan edi. Taxtıń dógereginde basqa jigirma tórt taxt bolıp, bul taxtlarda aq kiyimli, baslarına altın taj kiygen jigirma tórt aqsaǵal otırǵan edi. Taxttan shaqmaq shaǵıp, gúrsildegen dawıs shıǵıp, gúldir mamanıń gúrkiregeni esilip turǵan edi. Al taxtıń aldında jeti shıra janıp turǵan edi. Bul, Qudaydıń jeti ruwxı. Jáne taxtıń aldında kristal sıyaqlı shiyshe teńiz bar edi. Taxtıń tórt tárepinde, yaǵnıy dógereginde, Aldı-artı kózge tolǵan tórt maqluq turǵan edi. Olardıń birinshisi arıslanǵa, ekinshisi buzawǵa uqsaǵan edi, al úshinshisiniń júzi adamnıń túrindey, tórtinshisi ushıp baratırǵan búrkit sıyaqlı edi. Hár biriniń altı qanatı bolıp, qanatlarınıń ishi-sırtı tolǵan kóz edi. Olar kúni-túni toqtamastan.
Bar bolǵan, házir bar hám keleshekte bar bolatuǵın hám keletuǵın Hámme nársege Qúdiretli Quday Iyemiz, Muxaddes! Muxaddes! Muxaddes!
Deydi. Tórt maqluq, máńgi ómir súretuǵın taxtta otırǵandı ullılap, Oǵan húrmet kórsetip shúkirlik bildirgen sayın, jigirma tórt aqsaǵal taxtıń ústinde otırǵan máńgi ómir súretuǵınnıń aldına jıǵılıp, Oǵan tabındı. Olar tajların taxtıń aldına qoyıp, bılay dedi. Quday Iyemiz, Sen dańq, húrmet hám qúdiretti alıwǵa ılayıqlısań, sebebi hámme nárseni Sen jaratqansań, hámmesi Seniń erkiń menen jaratıldı hám bar boldı.
Ayan, besinshi bap. Sonda taxta otırǵannıń oń qolında ishi-sırtı jazılǵan, jeti mór basılıp bekitilgen bir kitaptı kórdim. Jáne men bálent dawıs penen járiyalap baqırǵan bir kúshli perishteni de kórdim. Ol jar salıp. Kim bekitilgen mórlerdi buzıp, kitaptı ashıwǵa ılayıqlı?
Dedi. Biraq aspanda da, jerde de, jerdiń astında da kitaptı ashıp, onıń ishine qarawǵa ılayıqlı hesh kim bolmadı. Kitaptı ashıp, onıń ishine qarawǵa ılayıqlı hesh kim tabılmaǵanlıqtan men qattı jıladım. Sonda aqsaqallardıń biri maǵan. Jılama,
qara, Yahuda urıuınan shıqqan Arıslan Dawıttıń urpaǵı jeńip shıqtı. Ol bekitilgen mórlerdi buzıp, kitaptı asha aladı. Dedi.
Sol waqıtta Men tórt maqluq penen aqsaqallar qorshap turǵan taxtıń ortasında bawızlanǵanǵa uqsaǵan bir qozını kórdim. Qozınıń jeti múyizi hám jeti kózi bar edi. Bul kózler Qudaydıń pútkil jer júzine jibergen jeti ruwxı. Qozı jaqınlap barıp, taxta otırǵannıń oń qolınan kitaptı aldı. Qozı kitaptı alǵanda, Tórt maqluq hám jigirma tórt aqsaqal Onıń ayaǵına jıǵıldı. Hár biriniń qolında tárli asbap hám xosh iyisli zatlarǵa tolǵan altın keseler bar edi. Bul xosh iyisli zatlar muxaddeslerdiń duwaların bildiredi. Olar jańa alǵıs-maqtaw qosıǵın aytıp, bılay dedi. Sen kitaptı alıwǵa hám bekitilgen mórlerdi buzıp Ashıwǵa ılayıqlısań, óytkeni sen ózińdi qurban ettiń hám hár bir urıw, til, xalıq hám milletten shıqqan adamlardı Qudayǵa arnaw ushın óz qanıńdı tógip, Olardıń tólemlerin ótediń. Olardı patshalıǵıńa eristirip, Qudaydıń xızmetindegi ruwxaniyler qıldıń. Olar jer júzinde hákimlik etedi. Sońınan taxtı, maqluqlardı hám aqsaqallardı qorshaǵan esap-sansız, mıńlaǵan, millionlaǵan perishtelerdi kórdim. Hám olardıń dawısların esittim. Olar dawıslap qosıq aytıp, bılay dedi. Bawırlanǵan qozı kúsh, baylıq, danalıq, qúdiret, húrmet, dańq hám alǵıs-maqtawdı alıwǵa ılayıqlı.
Jáne men aspandaǵı, jer júzindegi, jerdiń astındaǵı hám teńizdegi pútkil jaratılıstıń, olardaǵı pútkil barlıqtıń bılay dep qosıq aytqanın esittim. Taxtta otırǵan hám qozı alǵıs maqtawǵa, húrmetke, dańqqa hám qúdiretke máńgige iye bolsın! Tórt maqluq, Áwmin!
Dep juwap berdi. Al jigirma tórt aqsaǵal jerge jıǵılıp tabındı. Ayan, altınshı bap. Sońınan men qozınıń bekitilgen jeti mórdiń birinshisin buzıp ashqanın kórdim. Sonda tórt maqluqtıń biriniń gúldir momanıń gúrkiregenine uqsaǵan dawıs penen, Kel! degenin esittim. Men qarap, bir aq attı kórdim. Attıń ústindeginiń oq jayı bar edi. Oǵan bir taj berildi. Ol jeńimpaz bolıp, jáne jeńiske erisiwge atlandı. Qozı bekitilgen ekinshi mórdi buzıp ashqanda, ekinshi maqluqtıń, Kel! degenin esittim. Sonda ottay qızıl bir at shıqtı. Atqa mingenge, adamlardıń bir-birin óltiriwi ushın dúnya júzindegi paraxatshılıqtı joq qılıw biyligi berildi. Oǵan úlken bir qılısh ta berildi. Qozı bekitilgen úshinshi mórdi buzıp ashqanda, úshinshi maqluqtıń, Kel! degenin esittim. Men qarap, bir qara attı kórdim. Atqa mingenniń qolında pálle tárezi bar edi. Tórt maqluqtıń ortasınan shıqqan bir dawıstıń, Bir kúnlik is haqıǵa bir qadaq biyday yamasa úsh qadaq arpa beriledi. Biraq, zaytun mayına Hám sharapqa zıyan tiygizbe! Degenin esittim. Qozı bekitilgen tórtinshi múrdi buzıp ashqanda tórtinshi maqluqtıń. Kel! Degenin esittim. Men qarap, aqshıl sur attı kórdim. Atqa mingenniń atı Ólim bolıp, onıń izinen bireu erip kiyatır edi. Bul Óliler mákanı edi. Olarǵa qılısh, ashlıq, juqpalı awrıwlar hám jerdegi jırtqısh haywanlar menen adamlardı óltiriw ushın dúnyanıń tórtten bir bóleginiń ústinen biylik berildi. Qozı bekitilgen besinshi mórdi buzıp ashqanda, qurbanlıq shalınatuǵın orınnıń astında Qudaydıń sózi hám ózleri aytqan gúwalıqları ushın óltirilgenlerdiń janların kórdim. Olar bálent dawıs penen baqırıp, bılay dedi.
Muxaddes hám haqıyqıy Iyemiz, Sen endi qashan jer júzinde jasaytuǵınlardı húkim etip, olardan tógilgen qanımız ushın ósh alasań? Sonda olardıń hár birine aq kiyim berilip.
Sizler sıyaqlı óltiriletuǵın ózlerińizdey xızmetshilerdiń hám tuwısqanlarıńızdıń sanı tolıq bolǵanǵa shekem az-maz kútip turıńlar. Delindi.
Qozı bekitilgen altınshı mórdi buzıp ashqanda qarasam, jer kúshli silkinip, quyash qara júnnen toqılǵan qaptay, al ay tolǵı menen qan sıyaqlı qıp-qızıl bolıp ketti. Al aspandaǵı juldızlar. Kúshli samal sebepli shayqalǵan ánjir aǵashınan tógilgen pispegen miyweler sıyaqlı jerge tústi. Aspan bolsa oralǵan qaǵaz sıyaqlı joq bolıp ketti. Hár bir taw hám ataw ornınan kóshirildi. Sonda dúnyanıń patshaları. Hámeldarları, áskerbasıları, bayları, kúshlileri, barlıq qul hám azat adamları úngirler menen tawdaǵı jartaslar arasına jasırındı. Olar tawlar hám jartaslarǵa jalınıp.
Ústimizge qulap, taxtıń ústinde otırǵanınan hám Qozınıń ǵázebinen bizlerdi jasıra góriń! Sebebi olardıń qáhárli ǵázebiniń kúni keldi, buǵan kim shıday aladı?
Dedi. Ayan, jetinshi bap. Bunnan soń Men jer júziniń tórt múyishinde turǵan tórt perishteni kórdim. Olar jer betine, teńizge hám hár bir terekke espesin dep, jer júziniń tórt samalın uslap turǵan edi. Men jáne shıǵıstan kóterilip kiyatırǵan tiri Qudaydıń mórine iye basqa bir perishteni kórdim. Ol jerge hám teńizge zıyan keltiriw biyligi berilgen tórt perishtege bálent dawıs penen baqırıp. Bizler Qudayımızdıń xızmetshileriniń mańlaylarına múr baspaǵanımızsha, jerge, teńizge hám tereklerge zıyan tiygizbeńler! Dedi.
Sonda men mańlaylarına múr basılǵanlardıń sanı bir júz qırq tórt mıń ekenin esittim. Olar Izrail xalqınıń barlıq urıwlarınan edi. Yahuda urıwınan on eki mıń. Ruben urıwınan on eki mıń, Gad urıwınan on eki mıń, Asher urıwınan on eki mıń, Naftaliy urıwınan on eki mıń, Manasya urıwınan on eki mıń, Simeon urıwınan on eki mıń, Lebiy urıwınan on eki mıń, Isahar urıwınan on eki mıń, Zebulon urıwınan on eki mıń, Yusup urıwınan on eki mıń, Benamin urıwınan on eki mıń adamǵa mór basıldı. Bunnan soń qarasam, hár túrli milletten, hár túrli urıwdan, hár túrli xalıqtan hám hár túrli tilden bolǵan hesh kim sanay almaytuǵın úlken topar taxtıń hám qozınıń aldında tur edi. Hámmesi aq kiyim kiygen bolıp, qollarına xurma aǵashınıń shaqaların uslap turǵan edi. Olar bálent dawıs penen.
Qutqarıw taxt ústinde otırǵan Qudayımızdıń hám Qozınıń qolında!
Dep baqırıp turǵan edi. Barlıq perishteler taxttıń, aqsaqallardıń hám tórt maqluqtıń dógereginde turǵan edi. Olar taxttıń aldında jerge jıǵılıp, Qudayǵa tabınıp, bılay dedi. Áwmin!
Alǵıs, dańq, danalıq, maqtaw, Húrmet, kush-qúdiret máńgige Qudayımızdiki bolsın! Awmin!
Sonda aqsaqallardıń biri mennen. Aq kiyim kiygen mına adamlar kimler? Olar qayaqtan keldi? Dep soradı. Bunı siz bilesiz, mırzam, dedim men. Ol maǵan bılay dedi. Bular, awır azaptı basınan keshirgenler, kiyimlerin qozınıń qanı menen juwıp, appaq qılǵanlar. Sonlıqtan olar Qudaydıń taxtınıń aldında turıp, Onıń Ibadatxanasında kúni-túni Oǵan xızmet etedi. Taxtta otırǵan olar menen birge bolıp, Óz panasında saqlaydı. Olar. Endi hesh qashan ash bolmaydı hám shóllemeydi. Quyash yamasa jaziyrama ıssı olardı kúydirmeydi. Óytkeni taǵtıń ortasında bolǵan qozı olardıń shopanı bolıp, tiri suw bulaqlarına alıp baradı. Quday olardıń barlıq kóz jasların súrtip taslaydı.
Ayan, segizinshi bap. Qozı, bekitilgen jetinshi mórdi buzıp ashqanda, aspanda yarım saattay únsizlik ornadı. Sonda men Qudaydıń aldında turǵan jeti perishteni kórdim. Olarǵa jeti kárnay berildi. Sońınan basqa bir perishte kelip, qurbanlıq shalınatuǵın orında turdı. Onıń qolında xosh iyisli zatlardı tútetiwge arnalǵan altın ıdıs bar edi. Oǵan pútkil muxaddeslerdiń duwalarına qosıp, Taxtıń aldındaǵı altınnan islengen qurbanlıq shalınatuǵın orınǵa baǵıshlaw ushın kóp muǵdarda xosh iyisli zatlar berildi. Sonda muxaddeslerdiń duwaları menen birge xosh iyisli zatlardıń tútini perishteniń qolınan kóterilip, Qudaydıń aldına jetip bardı. Perishte xosh iyisli zatlar salınǵan ıdısты alıp, Onı qurbanlıq shalınatuǵın orınnıń janıp turǵan shoǵına toltırdı da, jerge ılaqtırıp jiberdi. Sonda gúldirmama gúrkirep, gúrsildegen dawıslar esitildi hám shaqmaq shaǵıp, jer silkindi. Jeti perishte qollarındaǵı jeti karnaydı shertiwge tayarlandı. Birinshi perishte karnayın shertti. Sonda qanǵa aralasqan burshaq hám ot jerge jawdı. Jer betiniń úshten biri, tereklerdiń úshten biri hám jasıl shóplerdiń hámmesi janıp ketti. Ekinshi perishte karnayın shertti. Lawlap janǵan taw sıyaqlı úlken bir nárse teńizge ılaqtırıldı. Teńizdiń úshten biri qanǵa aylandı. Teńizdegi janıwarlardıń úshten biri óldi. Hám kemelerdiń úshten biri qıyralıp qaldı. Úshinshi perishte karnayın shertti. Sonda aspannan shom sıyaqlı jalınlap janǵan bir juldız dáryalardıń úshten bir bólegine hám suw bulaqlarınıń ústine tústi. Bul juldızdıń atı Juwsan. Suwlardıń úshten bir bólegi juwsan sıyaqlı ashshı boldı. Suw ashshı bolǵanlıqtan, ishken adamlardıń kóbisi ólip qaldı. Tórtinshi perishte kárnayin shertti. Quyashtıń úshten biri, Aydıń úshten biri hám juldızlardıń úshten biri zaqımlandı. Olardıń úshten biri qarańǵılanıp, kúndiz hám túnniń úshten bir bólegi jaqtısız qaldı. Men sońınan qarap, aspannıń ortasında ushıp júrgen bir búrkittiń bálent dawıs penen bılay degenin esittim. Hásiret!
Hásiret! Jer júzinde jasawshılar hásiret shegedi, sebebi kárnayların shertetuǵın qalǵan úsh perishte kárnay shertiwge tayar tur.
Ayan, toǵızınshı bap. Besinshi perishte kárnayin shertti. Sonda men aspannan jerge túsken bir juldızdı kórdim. Oǵan tereń tuńǵıyıqtıń awzın ashatuǵın gilt berildi. Juldız tereń tuńǵıyıqtıń awzın ashqanda, tuńǵıyıqtan úlken peshtiń tútinindey tútin shıqtı. Bul tútinnen quyash hám hawa qarańǵılanıp ketti. Tútinniń ishinen jerge shegirtkeler jawdı. Olarǵa jerdegi shayallardıń kúshine uqsaǵan bir kúsh berilgen edi. Shegirtkelerge jerdegi kók shóplerge, ósimliklerge hám tereklerge zıyan keltirmew, tek mańlaylarında Qudaydıń móri joq adamlarǵa ǵana azap beriw buyırıldı. Olarǵa bul adamlardı óltirmey, tek bes ay dawamında azap beriwge ruxsat etildi. Olar bergen azap adamdı shayan shaqqanday qıynaydı. Sol kúnleri adamlar ólim izleydi, biraq taba almaydı, óliwdi ańsaydı, biraq ólim olardan qashıp ketedi. Shegertkeleriniń kórinisi sawashqa tayarlanǵan atlar sıyaqlı bolıp, baslarında altın tajlarǵa uqsaǵan tajları bar edi. Júzleri bolsa adamnıń júzine uqsaǵan edi, shashları hayaldıń shashınday. Tisleri arslannıń tisindey edi. Kókireklerinde temir sawıtlarǵa uqsaǵan sawıtlar bolıp, qanatlarınıń sesti sawashqa shawıp baratırǵan sansız atlı arbalardıń sesi sıyaqlı edi. Shegirtkelerdiń shayandikindey quyrıqları hám iyneleri bar edi. Quyrıqları adamlarǵa bes ay boyı azap beretuǵın kúshke iye edi. Olardıń ústinen tereń tuńǵıyıqtıń perishtesi Patshalıq etetuǵın edi. Bul perishteniń evreyshe atı Abbadon, al grekshe atı Apollion edi. Birinshi hásiret ótti. Mine, bunnan soń jáne eki hásiret kelmekte. Altınshı perishte kárnayın shertti. Sonda. Men Qudaydıń aldındaǵı altınnan islengen qurbanlıq shalınatuǵın orınnıń tórt múyishindegi shaqlardan shıqqan bir dawıstı esittim. Dawıs, qolında kárnayı bar altınshı perishtege.
Ullı Efrat dáryasınıń janında baylawlı turǵan tórt perishteni bosatıp jiber! Dedi.
Sonda anıq sol saat, sol kún, sol ay hám sol jıl ushın tayar turǵan tórt perishte, Adamlardıń úshten birin óltiriw ushın bosatılıp jiberildi. Olardıń atlı áskerleriniń sanı eki júz million ekenligin esittim. Ayanımda kórgen atlar menen atlılardıń kórinisi mınaday, atlılardıń ottay qızıl, qara, kókshil hám kúkirt reńli sawıtları bar edi. Atlardıń basları arslannıń basına uqsaǵan bolıp, Awızlarınan ot, tútin hám kúkirt shıǵıp turǵan edi. Adamzattıń úshten biri usı úsh báleden, bulardıń awzınan shıqqan ot, tútin hám kúkirtten óldi. Óytkeni atlardıń kúshi awızlarında hám quyrıqlarında edi. Quyrıqları bası bar jılallar sıyaqlı bolıp, adamlardı olar menen azaplaytuǵın edi. Usı bálelerden ólmey qalǵan adamlar óz qolları menen islegen jaman isleri ushın Táwbe etpedi. Olar, Ya kóre, ya este, ya júre almaytuǵın, altın, gúmis, qola, tas hám aǵashtan islengen butlarǵa hám jinlerge tabınıwdan waz keshpedi. Jáne de adam óltiriw, siyxırshılıq islew, jınısıy buzıqshılıq qılıw hám urlıq islewdi qoyıp, táwbe etpedi. Ayan, onınshı bap. Sońınan Men aspannan túsip kiyatırǵan basqa bir kúshli perishteni kórdim. Ol bultqa oranǵan bolıp, basınıń ústinde raduga bar edi. Júzi quyashqa, ayaqları otlı sútinge uqsaǵan edi. Onıń qolında ashılǵan bir kitapsha bar edi. Ol oń ayaǵın teńizge, al sol ayaǵın jerge qoyıp, arslannıń aqırǵanına uqsaǵan bálent dawıs penen baqırdı. Ol baqırǵanda jeti gúldirmama sesti gúrkirep, tilge kirdi. Jeti gúldirmama tilge kirgende men jazbaqshı bolıp edim. Biraq aspannan bir dawıstıń. Jeti gúldirmamanıń aytqanların jazba, olardı qupıya saqla! Degenin esittim. Sonnan keyin bir ayaǵı menen teńizde, bir ayaǵı menen jerde turǵanın ózim kórgen sol perishte oń qolın aspanǵa kóterdi. Ol aspandı hám aspandaǵılardıń hámmesin, jerdi hám jerdegilerdiń hámmesin, teńizdi hám teńizdegilerdiń hámmesin jaratqan máńgi tiri Qudaydıń atı menen ant iship, Endi waqıt qalmadı! Biraq jetinshe perishte kernayın shertetuǵın kúnlerde Qudaydıń Óz xızmetshileri payǵambarlarǵa xabarlaǵan sırlı jobası ámelge asadı.
Dedi. Ózim aspannan esitken dawıs Meniń menen jáne sóylese baslap. Barıp, teńizde hám jerde turǵan perishteniń qolındaǵı ashıwlı kitapshanı al. Dedi.
Men perishteniń janına barıp, kitapshanı maǵan beriwin soradım. Perishte maǵan. Bunı al da jep qoy. Ol qarnıńa barǵanda ashshı, al awzıńda pal sıyaqlı tatlı boladı. Dedi.
Sonda men kitapshanı perishteniń qolınan alıp, jep qoydım. Ol awzımda pal sıyaqlı tatlı boldı, al jutqanımnan keyin qarnımdı ashıttı. Sońınan maǵan bılay delindi. Sen jáne kóp xalıqlar, milletler. Tiller hám patshalar tuwralı payǵambarshılıq aytıwıń tiyis.
Ayan, on birinshi bap. Sonnan keyin maǵan ólsheytuǵın tayaq sıyaqlı qamıs berilip, bılay delindi. Bar da, Qudaydıń Ibadatxanasın hám qurbanlıq shalınatuǵın orındı ólshep, sol jerdi sıynıp atırǵanlardı sanap shıq. Al Ibadatxananıń sırtqı háwlisin ólshemey qaldır. Sebebi ol jer butqa tabınıwshılarǵa berildi. Olar Muxaddes qalanı qırıq eki ay dawamında ayaq astı qıladı. Men Ózimniń eki gúwama kúsh beremen. Olar aza kiyimin kiyip, bir mıń eki júz alpıs kún payǵambarshılıq qıladı. Bul eki gúwa pútkil dúnyanıń Iyesi Quday aldında turǵan eki záytún aǵashın hám eki shıra qoyǵıshtı bildiredi. Eger kimde-kim olarǵa zıyan tiygizbekshi bolsa, olardıń awızlarınan ot shıǵıp, dushpanların kúydirip joq qıladı. Olarǵa zıyan tiygizbekshi bolǵanlar usılay óltiriledi. Bul eki gúwa ózleri payǵambarshılıq aytqan kúnlerde jawın jawmasın dep, aspandı jawıp taslaw biyligine iye. Jáne olardıń suwlardı qanǵa aylandırıwǵa, qansha qálese jer júzin sonsha hár túrli bálelerge duwshar etiwge de biyligi bar. Olar guwalıqların aytıp tawısqanda, tereń tuńǵıyıqtan shıqqan jırtqısh haywan olar menen urısadı hám olardı jeńip óltiredi. Olardıń óligi tımsalıy túrde Sodom hám Mısır dep atalatuǵın ullı qalanıń kóshesinde qaldırıladı. Olardıń iyesi Iysa da sol jerde atanak aǵashqa shegelengen edi. Úsh yarım kún barlıq xalıqlardıń, urıwlardıń, tiller hám milletlerdiń adamları olardıń óligine qarap, denelerin qábirge qoyıwǵa ruxsat etpeydi. Jer júzinde jasawshılar buǵan quwanıp, bayram qıladı hám bir-birine sawǵalar jiberedi. Óytkeni bul eki payǵambar jer júzinde jasawshılarǵa azap bergen edi. Biraq úsh yarım kúnnen soń, Qudaydan kelgen ómir demi olardıń denelerine enip, ekeui de ayaqqa turdı. Bunı kórgenlerdi kúshli qorqınısh biyledi. Sonda eki payǵambar aspannan esitilgen bir dawıstıń ózlerine. Bul jerge kóterilińler!
Degenin esitti. Olar dushpanlarınıń kóz aldında bir bult ústinde aspanǵa kóterilip ketti. Sol waqıtta kúshli jer silkiniw bolıp, qalanıń onnan biri qıyralıp qaldı hám jeti mıń adam nabıt boldı. Al qalǵan adamlardı kúshli qorqınısh biylep, aspandaǵı Qudaydı alǵısladı. Ekinshi hásiret ótti. Mine, úshinshi hásiret jaqınlap kelmekte. Jetinshi perishte karnayın shertti. Aspannan bálent dawıslar esitilip. Dúnya júzi patshalıǵı Quday Iyemizdiki hám Onıń Masixiniki boldı, Ol máńgige patshalıq etedi! Dedi.
Qudaydıń aldında óz taxtlarında otırǵan jigirma tórt aqsaǵal jerge bas urıp, Qudayǵa tabındı hám bılay dedi, Hámme nársege qúdiretli, bar bolǵan hám házir de bar Quday Iyemiz, Saǵan shúkirlik etemiz, sebebi Sen ullı qúdiretiń menen patshalıq ete basladıń. Usı sebepli milletler ashıwǵa mingen edi, endi bolsa Seniń ǵázebiń olar ústine jawdı. Ólilerdi húkim etiw, xızmetshileriń bolǵan payǵambarlarǵa Muxaddeslerge, yaǵnıy, Seniń atıńdı húrmet etetuǵın, úlken-kishige sıylıq beriw hám jer júzin nabıt qılıwshılardı nabıt qılıw waqtıń keldi. Sonda Qudaydıń aspandaǵı Ibadatxanası ashıldı hám Ibadatxanadaǵı Onıń Kelisim sandıǵı kórindi. Sol waqıtta shaqmaq shaǵıp, dawıslar hám gúldir mamanıń gúrkiregeni esitildi. Jer silkinip, kúshli burshaq jawdı. Ayan, on ekinshi bap. Aspanda bir ullı káramatlı belgi payda boldı. Quyashqa oranǵan Ayaqlarınıń astında ay, basında on eki juldızlı tajı bar bir hayal kórindi. Hayal hámledar edi. Ol bosanbaqshı bolıp, tolǵaq tutıp baqırmaqta edi. Sońınan aspanda basqa bir káramatlı belgi payda boldı. Jeti baslı, on shaqlı, baslarında jeti tajı bar úlken qızıl aydarqa kórindi. Aydarqa quyrıǵı menen aspandaǵı juldızlardıń úshten birin sıpırıp, jerge ılaqtırdı. Sońınan ol tuwılıwdan-aq balanı jutıp jiberiw ushın tuwayın dep turǵan hayaldıń aldında turıp aldı. Hayal ul tuwdı. Bul bala barlıq milletlerdi temir tayaq penen basqaradı. Bala dárhál Qudayǵa, Qudaydıń taxtına alıp kelindi. Al hayal. Shólge qashıp ketti. Ol jerde hayaldıń bir mıń eki júz alpıs kún baǵılıwı ushın Quday tárepinen tayarlanǵan bir orın bar edi. Aspanda sawash baslandı. Bas perishte Mixail hám onıń perishteleri Aydarxaǵa qarsı urıstı. Aydarxa da óz perishteleri menen olarǵa qarsı urıssa da, kúshi jetpey jeńilip qalıp, Aspandaǵı orınlarınan ayırıldı. Úlken aydarxa, Ázázúl, yamasa Shaytan dep atalǵan, pútkil dúnyanı joldan azǵırǵan eski jılan perishteler menen birlikte jerge ılaqtırıldı. Sonda men aspanda bálent bir dawıstıń bılay degenin esittim. Qudayımızdıń qutqarıwı, qúdireti, patshalıǵı hám Masixiniń húkimdarlıǵı endi ornadı. Óytkeni tuwısqanlarımızdıń ayıplawshısı, olardı Qudayımızdıń aldında kúni-túni ayıplaǵan shaytan jerge laqtırıldı. Tuwısqanlarımız qozınıń qanı menen hám ózleri aytqan guwalıqları menen onı jeńdi. Bul ushın olar óz janların ólimge qıydı. Sonlıqtan, hey, aspan hám onda jasawshılar shadlanıńlar! Al jer hám teńiz sizler hásiret shegesizler! Sebebi Shaytan qáhárli túrde ústlerińizge tústi. Ol óz waqtınıń az qalǵanın biledi. Aydarxa óziniń jerge ılaqtırılǵanın kórgende, ul bala tuwǵan hayaldıń izinen quwa ketti. Hayaldıń jılannan shóldegi ózi ushın arnalǵan jerge ushıp ketiwi ushın oǵan úlken bir búrkittiń eki qanatı berildi. Hayal ol jerde úsh yarım jıl baǵılıwı lazım edi. Sonda jılan, hayaldı sel menen ıǵızıp jiberiw ushın, awzınan onıń izinen dáryaday suw aǵızdı. Biraq jer awzın ashtı da, Aydarxanıń awzınan aǵızǵan suwın jutıp jiberip, hayalǵa járdem etti. Sonda Aydarxa hayalǵa qarsı qáhárlendi. Ol hayal náslinen bolǵan basqalar menen, yaǵnıy Qudaydıń buyrıqların orınlap, Iysa Masixtıń guwalıǵına sadıq qalǵanlar menen urısıwǵa atlandı. Aydarxa teńiz jaǵasında turdı. Ayan, on úshinshi bap. Sońınan men on shaqlı, jeti baslı bir jırtqısh haywannıń teńizden shıǵıp kiyatırǵanın kórdim. Onıń shaqlarında on taj bolıp, baslarında Qudayǵa til tiygiziwshi atları jazılǵan edi. Men kórgen jırtqısh haywan qaplanǵa uqsaǵan edi. Onıń ayaqları ayıwdıń ayaǵınday, awzı arslannıń awzınday edi. Aydarqa oǵan Óz qúdireti, hám taxtı menen birlikte úlken biylik te berdi. Jırtqısh haywannıń baslarınıń biri ólimshi halda jaraxatlanǵanday bolıp kórindi. Degen menen, bul jaraxat jazılıp ketti. Sonda pútkil dúnya tań qalıp, jırtqısh haywannıń izine erip ketti. Adamlar jırtqısh haywanǵa biylik bergen aydarxaǵa sıyındı. Olar jırtqısh haywanǵa da sıyınıp. Bul jırtqısh haywanǵa kim teń kele aladı? Onıń menen kim ursa aladı?
Dedi. Ózin maqtap, Qudayǵa til tiygizetuǵın sózler aytıw ushın jırtqısh haywanǵa awız berildi. Ol jáne qırq eki ay dawamında júrgizetuǵın biylik aldı. Qudayǵa, Onıń atı menen mákanına hám aspanda jasawshılarǵa til tiygiziw ushın jırtqısh haywan awzın ashıp sóyley basladı. Oǵan muxaddeslerge qarsı urısıp, olardı jeńiwge kúsh berildi. Ol hár bir urıw, hár bir xalıq, hár bir til hám hár bir millet túsinen biylikke iye boldı. Dúnyaǵa tiyisli adamlardıń hámmesi dúnya jaratılǵannan beri bawızlanǵan qozınıń ómir kitabında atı jazılmaǵan hár bir adam jırtqısh haywanǵa sıyındı. Qulaǵı bar, mınalardı esitip alsın, Kimniń táǵdirine tutqın bolıw jazılsa, ol tutqınǵa túsedi, kimniń táǵdirine qılısh penen óltiriw jazılsa, ol qılısh penen óltiriledi. Sol waqıtta muxaddeslerdiń sabır etip, iseniwi kerek boladı. Bunnan soń men jerden shıǵıp kiyatırǵan basqa bir jırtqısh haywandı kórdim. Onıń qozınikindey eki múyizi bolıp. Ol aydarqa sıyaqlı sóyleytuǵın edi. Bul jırtqısh haywan birinshi jırtqısh haywannıń pútkil biyligi menen ol ushın háreket etti. Jer júzin hám onda jasaytuǵınlardı ólimshi haldaǵı jaraqatı jazılǵan birinshi jırtqısh haywanǵa sıyınıwǵa májbúrledi. Ol úlken káramatlar islep, hátte adamlardıń kóz aldında aspannan jerge ot ta jawdırdı. Birinshi jırtqısh haywan ushın. Ol ózine islewge ruqsat etilgen káramatlar arqalı jer júzinde jasaytuǵınlardı joldan azǵırdı. Ol adamlarǵa qılıshtan jaralanǵan, biraq tiri qalǵan birinshi jırtqısh haywannıń húrmetine onıń butın soǵıwdı buyırdı. Birinshi jırtqısh haywannıń butı tilge kirip. Ózine tabınbaǵanlardıń hámmesin óltiriwdi buyırsın dep, oǵan birinshi jırtqısh haywannıń butına jan beriw ushın qudiret berildi. Ol hár bir adamdı, úlken-kishini, bay-jarlını, azat-quldı oń qolına yamasa mańlayına tamǵa bastırtıwǵa májbúrledi. Solay etip, Kimde-kim usı tamǵaǵa, yaǵnıy birinshi jırtqısh haywannıń atına yamasa atınıń sanına iye bolmasa, bir nárse satıp ala almaydı da, sata almaydı da. Bul danalıqtı talap etedi. Aqılı jetken adam haywannıń sanın esaplap shıqsın. Óytkeni bul adamnıń sanı. Onıń sanı altı júz alpıs altı. Ayan, On tórtinshi bap. Sońınan qarap, qozınıń Sion tawınıń ústinde turǵanın kórdim. Qozı menen birlikte, mańlaylarında qozınıń hám onıń ákesiniń atı jazılǵan bir júz qırq tórt mıń adam bar edi. Aspannan sarqırap aqqan suwdıń sesindey, kúshli gúldirmama dawısınday bir ses esittim. Men esitken bul ses tarlı asbap shertiwshilerdiń shıǵarǵan sesine uqsaǵan edi. Usı bir júz qırq tórt mıń adam taxttıń, tórt maqluqtıń hám aqsaqallardıń aldında jańa bir qosıq aytıp turǵan edi. Gúnalarınıń qunı ótelip, jer júzinen satıp alınǵan usı adamlardan basqa hesh kim bul qosıqtı úyrene almas edi. Bular Iyemizge sadıq qalıp, butlarǵa tabınbaǵan pák adamlar edi. Qozı qayaqqa barsa, olar onıń izine eredi. Olar Qudaydıń hám qozınıń tuńǵıshları bolıp, adamlar arasınan satıp alınǵanlar. Awızlarınan jalǵan sóz shıqpaǵan olar minsiz adamlar. Bunnan soń men aspannıń ortasında ushıp júrgen basqa bir perishteni kórdim. Bul perishte jer júzinde jasawshılarǵa, hár bir millet hám urıwǵa, hár bir til hám xalıqqa járiyalanatuǵın máńgi xoshxabarǵa iye edi. Ol bálent dawıs penen.
Qudaydan qorqıńlar! Onı alǵıslańlar! Onıń húkim etetuǵın waqtı keldi! Aspandı, jerdi, teńizdi hám suw bulaqların Jaratqanǵa! Sıyınıńlar!
Dedi. Onıń izinen kiyatırǵan ekinshi perishte bılay dedi. Quladı, óz buzıqshılıǵınıń kúshli sharabın barlıq milletlerge ishkizip, olardı azǵırǵan ullı Babilon quladı.
Ekewiniń izinen kiyatırǵan úshinshi perishte bálent dawıs penen bılay dedi. Kimde-kim birinshi jırtqısh haywanǵa hám onıń músinine tabınıp, mańlayına yamasa qolına onıń tańbasın qabıl etse, ol Qudaydıń qáhárli ǵázep kesesinde tayarlanǵan Qudaydıń ǵázebiniń kúshli sharabınan ishedi. Muqaddes perishtelerdiń hám Qozınıń aldında ot hám janıp turǵan kúkirtten azap shegedi. Olarǵa azap beretuǵın ottıń tútini sheksiz burqırap turadı. Birinshi jırtqısh haywanǵa hám onıń músinine tabınıp, atınıń tańbasın qabıl etkenler kúni-túni tınıshlıq kórmeydi. Sol waqta Qudaydıń buyrıqların orınlap, Iysaǵa degen isenimine sadıq qalǵan muxaddeslerdiń sabırlıǵı kerek boladı. Sonda aspannan bir dawıs maǵan. Mınanı jazıp qoy, Bunnan bılay Iyemizge sadıq qalıp, janın qıyǵanlar qanday baxıtlı! Dedi.
Awa, olar miynetleriniń ráhátın kóredi, sebebi islegen isleriniń jemisi olardan ayrılmaydı.
Deydi Muxaddes Ruwx. Sońınan men qarap, bir aq bulttı kórdim. Bulttıń ústinde basında altın tajı, qolında ótkir oraǵı bar adam ulına uqsaǵan birew otır edi. Ibadatxanadan shıqqan basqa bir perishte bulttıń ústinde otırǵanǵa bálent dawıs penen baqırıp, Oraǵıńdı salıp or! Orıw waqtı keldi! Óytkeni jerdiń zıratı pisip jetilisti!
Dedi. Bulttıń ústinde otırǵan oraǵın jerge siltedi hám jerdiń zúráti orıldı. Aspandaǵı Ibadatxanadan basqa bir perishte shıqtı. Onıń da ótkir oraǵı bar edi. Al o túsinen biylikke iye basqa bir perishte qurbanlıq shalınatuǵın orınnan shıǵıp, ótkir oraqlıǵa bálent dawıs penen, Ótkir oraǵıńdı iske sal. Jerdegi júzim aǵashınan solqımlardı jıyna, sebebi júzim pisti. Dedi.
Perishte oraǵın jerge siltep, jerdegi júzimniń zúrátin jıynap aldı. Onı Qudaydıń ǵázebiniń úlken iskenjesine laqtırdı. Júzim jemisleri qalanıń sırtındaǵı iskenjide sıǵıldı. Iskenjeden aqqan qan úsh júz shaqırım jerge deyin bardı hám atlardıń júwerlerine shekem kóterildi. Ayan, on besinshi bap. Men aspanda jáne ullı hám tań qalarlıq basqa bir belgi kórdim. Bul qolında sońǵı jeti bále bar jeti perishte edi. Óytkeni, usı báleler menen Qudaydıń ǵázebi juwmaqlanatuǵın edi. Sonda ot aralash shiyshe teńiz sıyaqlı bir nárseni kórdim. Haywannıń, onıń músininiń, Hám atınıń sanı ústinen jeńiske eriskenler qollarına Qudaydıń bergen tarlı ásbapların alıp, Shiyshe teńizdiń ústinde turǵan edi. Olar Qudaydıń xızmetshisi Muwsanıń hám qozınıń qosıǵın aytıp turǵan edi. Hámme nársege qúdiretli Quday Iye, Seniń isleriń ullı hám ájayıp. O, milletler Patshası! Seniń jollarıń haqıyqat hám ádil. Iyem, Sennen qorqpaytuǵın, atıńdı alǵıslamaytuǵın kim bar? Sebebi tek jalǵız Sen ǵana muxaddesseń. Pútkil milletler kelip, Seniń aldıńda tabınadı, óytkeni Seniń ádil isleriń ayan boldı. Bunnan soń men qarap, aspandaǵı Ibadatxananıń, yaǵnıy Guwalıq shatırınıń ashılǵanın kórdim. Qolında. Jeti bále bar jeti perishte jarqıraǵan appaq kiyim kiyip, kókireklerine altın óńirshe baylap, Ibadatxanadan shıqtı. Tórt maqluqtıń biri jeti perishtege máńgige jasawshı Qudaydıń qáhárli ǵázebine tolı jeti altın kese berdi. Ibadatxana Qudaydıń ullılıǵınıń hám qúdiretiniń tútini menen tolıp ketti. Jeti perishteniń jeti bálesi tamamlanbaǵansha, hesh kim Ibadatxanaǵa kire almadı. Ayan, on altınshı bap. Sońınan men Ibadatxanadan shıqqan bir bálent dawıstıń jeti perishtege. Barıńlar, Qudaydıń ǵázebine tolı jeti keseni jerge tógińler! Degenin esittim. Sonda Birinshi perishte barıp keseni jerge tókti. Birinshi jırtqısh haywannıń tamǵasına iye bolıp, onıń músinine tabınatuǵınlardıń ústinde azap beriwshi, jerkenishli jaralar payda boldı. Ekinshi perishte kesesin teńizge tókti. Teńiz, óliniń qanına uqsaytuǵın qanǵa aylanıp, teńizdegi pútkil tirishilik nabıt boldı. Úshinshi perishte kesesin dáryalarǵa hám suw bulaqlarına tókti. Olar da qanǵa aylandı. Suwlar ústinen hákimlik etetuǵın perishteniń bılay degenin esittim. Házir bar hám burınnan bar bolǵan Muxaddes Qudayımız! Seniń shıǵarǵan bul húkimleriń ádil. Muxaddeslerdiń hám payǵambarlardıń qanın tókkeni ushın Sen olarǵa qan ishkizdiń, buǵan olar ılayıqlı.
Sonda men qurbanlıq shalınatuǵın orınnan shıqqan bir dawıstıń bılay degenin esittim. Awa, hámme nársege qúdiretli Quday Iyemiz, Seniń húkimleriń tuwrı hám ádil. Tórtinshi perishte kesesin quyashqa tókti. Sonlıqtan quyashqa adamlardı ot penen kúydiriw kúshi berildi. Adamlardı kúshli háwir kúydirip jiberdi. Olar táwbe etpedi. hám usı bálelerdiń ústinen biylikke iye bolǵan Qudaydı alǵıslamay, Onıń atına til tiygizdi. Besinshi perishte kesesin jırtqısh haywannıń taxtı ústine tókti. Jırtqısh haywannıń patshalıǵı tas-túnek bolıp qaldı. Adamlar azapqa shıdamay tillerin tisledi. Biraq olar jaman is-háreketleri ushın táwbe etpey, kórip atırǵan azapları hám jaraları sebepli Aspandaǵı Qudayǵa til tiygizdi. Altınshı perishte kesesin ullı Efrat dáryasına tókti. Kúnshıǵıstan keletuǵın patshalarǵa jol tayarlaw ushın dáryanıń suwı qurıp qaldı. Bunnan soń Men aydarxanıń, jırtqısh haywannıń hám jalǵan payǵambardıń awzınan shıqqan qurbaqalarǵa uqsaytuǵın úsh jawız ruwxtı kórdim. Bul ruwxlar Káramatlar isleytuǵın jinlerdiń ruxları edi. Olar hámme nársege qúdiretli Qudaydıń ullı kúninde bolatuǵın sawashqa pútkil dúnyanıń patshaların jıynaw ushın atlandı. Mine, Men urı sıyaqlı kútilmegende kelemen. Jalańash bolıp júrip, uyatqa qalmaw ushın, ústindegi kiyimlerin saqlap, sergek turǵanlar qanday baxıtlı! Dedi Iyemiz Iysa. Úsh jawız ruwx, evreyshe Armagedon dep atalatuǵın jerge patshalardı jıynadı. Jetinshi perishte kesesin hawaǵa tókti. Ibadatxanadaǵı taxttan shıqqan bálent bir dawıs. Orınlandı!
Dedi.
Sonda shaqmaq shaǵıp, gúrsildegen dawıslar esitildi hám gúldirmama gúrkirep, kúshli jer silkiniw boldı. Adamzat. Jer júzinde payda bolǵalı berli bunday kúshli jer silkiniw hesh qashan bolǵan emes. Ullı qala úshke bólinip quladı. Milletlerdiń qalaları da qıyralıp qaldı. Quday Ullı Babilondı yadında saqlap, Óziniń qáhárli ǵázebiniń sharabı tolı keseni oǵan ishiw ushın berdi. Barlıq atawlar ornınan kóship, tawlar joq bolıp ketti. Aspannan adamlardıń ústine hár bir danası batpanday kúshli burshaq jawdı. Burshaq sonshelli qorqınıshlı bolıp, adamlar usı bále ushın Qudayǵa til tiygizdi. Ayan, on jetinshi bap. Jeti kesesi bar jeti perishteniń biri jaqınlap keldi de, meniń menen sóylese baslap, Bılay dedi. Berman kel, men saǵan kóp suwlardıń ústinde otırǵan ullı buzıq hayaldıń qanday jazaǵa tartılatuǵının kórsetemen. Dúnya patshaları onıń menen buzıqshılıq islegen edi. Jer júzinde jasawshılar onıń buzıqshılıǵınıń sharabına más bolǵan edi. Sońınan perishte meni Muxaddes Ruwxtıń basqarıwında shólge alıp bardı. Ol jerde men jeti baslı, on shaqlı, ústi Qudayǵa til tiygizetuǵın atlarǵa tolı jırtqısh qızıl haywannıń ústinde otırǵan bir hayaldı kórdim. Hayal qızǵılt kók hám qımbatlı qızıl lipaslar kiyip, altın, hasıl taslar hám xinjir menen bezengen edi. Onıń qolında jiyirkenishli nárselerge hám buzıqshılıǵınıń haramlıqlarına tolı altın kese bar edi, al mańlayına bolsa. Ullı Babilon, dúnyanıń buzıqlarınıń hám jiyirkenishli nárseleriniń anası. Degen sırlı at jazılǵan edi. Hayaldıń, muxaddeslerdiń hám Iysa haqqında gúwalıq berip ólgenlerdiń qanına más ekenin kórdim. Bunı kórip, men qattı tań qaldım. Perishte maǵan bılay dedi. Nege tań qalıp tursań? Men saǵan hayaldıń hám onıń kóterip júrgen jeti baslı on shaqlı jırtqısh haywannıń sırın ashıp beremen. Sen kórgen jırtqısh haywan burın bar edi, biraq házir joq. Birazdan soń ol tereń tuńǵıyıqtan shıǵıp nabıt boladı. Dúnya jaratılǵannan beri atları ómir kitabında jazılmaǵan jer júzinde jasawshılar Jırtqısh haywandı kórgende hayran qaladı. Sebebi bul haywan bir waqıtları bar edi, endi joq, biraq jáne keledi. Bunı túsiniw ushın danalıq kerek. Jeti bas hayal ústinde otırǵan jeti tawdı hám jeti patshanı bildiredi. Bulardıń besewi quladı, birewi bar, basqası ele kelmedi. Ol keledi, biraq uzaq waqıt turmaydı. Burın bar bolǵan, biraq endi joq jırtqısh haywannıń ózi segizinshi patsha. Aldınǵı jeti patshanıń biri bolǵan ol nabıt boladı. Sen kórgen onshaq ele patshalıq etpegen on patsha. Biraq bular jırtqısh haywan menen birlikte az waqıt patshalıq etiw ushın biylik aladı. Bul patshalar bir niyetke iye bolıp, kúshlerin hám biyligin jırtqısh haywanǵa beredi. Olar qozıǵa qarsı urısadı, biraq qozı olardı jeńedi, óytkeni qozı húkimdarlar húkimdarı hám patshalar patshası. Onıń menen birge bolǵanlar, shaqırılǵanlar, tańlanǵanlar hám oǵan sadıq qalǵanlar. Sońınan perishte maǵan bılay dedi. Mına sen kórgen suwlar, yaǵnıy ústinde buzıq hayal otırǵan suwlar, xalıqlar, alamanlar, milletler hám tiller. Sen kórgen onshaq hám jırtqısh haywan buzıq hayaldı jek kórip, onıń hámme nársesin talan-taraj etedi hám onı tır jalańash qaldıradı, onıń etin jep, ózin otqa jandıradı. Sebebi, Quday Óziniń erkin orınlaw ushın olardıń kewillerine usı niyetti salǵan edi. Solay etip, Qudaydıń sózleri orınlanıwǵa deyin olar óz-ara kelisip, patshalıqların jırtqısh haywanǵa beredi. Sen kórgen hayal, dúnya patshalarınıń ústinen hákimlik etetuǵın ul.
Ayan, on segizinshi bap. Bunnan soń Men kúshli biylikke iye basqa bir perishteniń aspannan túskenin kórdim. Onıń saltanatınan dúnya júzi jarqırap ketti. Perishte qattı dawıslap bılay dedi. Quladı!
Ullı Babilon quladı! Ol endi jinlerdiń mákanı! Hár túrli jawız ruwxlardıń ordası, hár qıylı haram hám jerkenishli quslardıń uyası boldı, óytkeni barlıq milletler onıń buzıqshılıǵınıń kúshli sharabın ishti. Dúnyanıń patshaları onıń menen birge buzıqshılıq isledi, dúnyanıń sáwdegerleri de onıń asıp-tasqan molshılıǵınan bayıp ketti.
Sonda Men

Sebebi onıń gúnaları ústi-ústine jıynalıp, aspanǵa jetti. Quday onıń jaman islerin yadında saqladı. Babilon sizlerge ne qılǵan bolsa, oǵan sonı qaytarıńlar. Islegen islerin eki ese etip qaytarıńlar. Ózi aralastırıp tayarlaǵan sharaptan eki ese toltırıp, oǵan berińler. Ol qanshama sán-saltanatqa hám molshılıqqa bólengen bolsa, oǵan sonshama qayǵı, hásiret berińler. Óytkeni, ol óz kewlinde.
Men hayal patsha bolıp, Taxtta otırman, jesir emespen. Hesh qashan qayǵı kórmeymen.
Deydi. Sonlıqtan ol ólim, qayǵı hám ashlıq bálelerine bir kúnniń ishinde duwshar boladı. Ol otta janıp, kúl boladı. Sebebi, onı húkim qılıwshı Quday Iyemiz qúdiretli. Onıń menen birge buzıqshılıq islep, Onıń asıp-tasqan molshılıǵın bólisken dúnyanıń patshaları, Ol janıp atırǵan ottıń tútinin kórgende, onı azalap jılaydı. Olar onıń shegip atırǵan azabınan qorqıp, uzaqta turıp. Way-way!
Ullı qala, kúshli qala Babilon! Az waqıt ishinde húkim etildiń ǵo! Deydi.
Dúnyanıń sáwdegerleri de ol ushın jılap, aza tutadı. Óytkeni olardıń buyımların satıp alatuǵın endi hesh kim joq. Olar altın, gúmis, hasıl taslar, hinji, bahalı gezleme, jipek, qızǵılt, kók hám qırmızı gezlemelerdi, hár túrli xosh iyisli aǵashlardı, pil súyeginen islengen zatlardı, qımbat bahalı aǵashlardan islengen nárselerdi, qola, temir hám mármerden islengen hár qıylı buyımlardı, dámli qabıq, mazalı dám beretuǵın nárselerdi, xosh iyisli tútetkilerdi, átir may, átir, sharap, záytún mayı, sapalı un hám biyday, iri qara mal hám qoylar, atlar hám arbalar, qullardı, jáne de adam janın satatuǵın hám satıp alatuǵın edi. Olar jáne.
Janıń súygen miyweler qolıńnan ketti, pútkil baylıǵıń hám kózdi qamastıratuǵın zatlarıń joq boldı, endi olardı hesh qashan taba almaysań. Deydi.
Babilonda usı nárselerdi satıp, bayıp ketken sawdagerler qalanıń shekken azabınan qorqınıshqa túsedi hám uzaqta turıp, jılap aza tutadı. Olar bılay deydi. Woy, woy, ullı qala! Bahalı gezleme, qızǵılt-kók hám qırmızı libaslar kiygen, altın, hasıl taslar hám hinjler penen bezengen ullı qala! Usınday úlken baylıq az waqıt ishinde joq boldı!
Barlıq keme basshıları, keme jolawshıları, Kemede isleytuǵınlar hám teńizden kún kóretuǵınlardıń hámmesi uzaqta turıp, ol janǵan ottıń tútinin kórgende, Usı ullı qalaǵa teń keletuǵın qala bar ma? Dep dad saldı. Baslarına kúl shashtı. Aza tutıp jılap, bılay dep baqırıstı.
Oy, oy, ullı qala! Teńiz kemelerine iye bolǵanlardıń hámmesi ol sebepli onıń qımbat bahalı buyımları sebepli bayıǵan edi, degen menen qala az waqıt ishinde wayran boldı.
Quwanıńlar Babilonnıń áhwalına, ey aspan, muxaddesler, elshiler hám payǵambarlar, sebebi Quday onı húkim etip, sizler ushın ósh aldı.
Sońınan bir kúshli perishte úlken digirman tasına uqsaytuǵın bir tastı kóterip, teńizge ılaqtırdı da, bılay dedi. Ullı qala Babilon! Minekey, ol usınday kúsh penen ılaqtırılıp, máńgige joq boladı! Endigiden bılay sende tarlı ásbap shertiwshilerdiń, qosıqshılardıń, sırnay hám kárnay shertiwshilerdiń dawısları hesh qashan esitilmeydi! Sende qaytıp hesh bir ónerdiń ustası tabılmaydı, digirmannıń dawısı hesh qashan esitilmeydi. Sende bunnan bılay shıra jaqtısı bolmaydı, kelin-kiyew sesleri hesh qashan esitilmeydi, óytkeni sáwdegerleriń dúnyada ataqlı adamlar bolıp, pútkil milletler seniń sıyqırshılıǵıń menen azǵırılǵan edi, jáne de payǵambarlardıń, Muxaddeslerdiń hám jer júzinde óltirilgenlerdiń hámmesiniń qanı sennen tabılǵan edi.
Ayan, on toǵızınshı bap. Bunnan soń Men aspanda kóp sanlı alamannıń dawısına uqsaǵan bálent dawıslardı esittim. Olar bılay dedi. Halleluya!
Qutqarıw, ullılıq hám qúdiret Qudayımızǵa tiyisli! Sebebi onıń húkimleri tuwrı hám ádil. Ol jer júzin buzıqshılıǵı menen haramlaǵan ullı buzıq hayaldı húkim etip, óz xızmetshileriniń qanı ushın onnan ósh aldı. Olar jáne dawıslap bılay dedi. Alleluya!
Buzıq hayaldıń janǵan otınıń tútini máńgige burqırap turadı.
Sonda jigirma tórt aqsaqal hám tórt maqluq jerge jıǵılıp. Áwmiyin!
Allilyuya!
Dedi de, taxt ústinde otırǵan Qudayǵa tabındı. Sońınan taxttan shıqqan bir dawıs bılay dedi. Ey Qudayımızdıń barlıq xızmetshileri, Onnan qorqıwshı úlken-kishi hámmeńiz! Onı alǵıslańlar!
Soń Men úlken alamannıń dawısına, sarqırap aqqan suwlardıń shıwıldısına hám kúshli gúldirmamanıń gúrkiregenine uqsaǵan dawıstı esittim. Sol dawıs bılay dedi.
Halleluya! Óytkeni hámme nársege Qúdiretli Quday Iyemiz patshalıq etedi. Shadlanıp kewil kótereyik, onı dańqqa bóleyik, sebebi Qozınıń neke toyı baslanajaq. Onıń qalıńlıǵı ózin tayarladı, oǵan kiyiw ushın taza, jarqıraǵan appaq kóylek berildi. Taza, appaq kóylek muxaddeslerdiń haq islerin bildiredi. Sonda perishte maǵan. Bılay dep jaz, Qozınıń neke toyına shaqırılǵanlar qanday baxıtlı! Dedi.
Ol jáne. Bul sózler Qudaydıń haqıyqat sózleri. Dedi.
Men Oǵan tabınıw ushın ayaqlarına jıǵıldım. Biraq Ol maǵan bılay dedi. Bunday qıla górme! Men de sen hám Iysanıń gúwalıǵına iye tuwısqanlarıń sıyaqlı Qudaydıń xızmetshisimen. Qudayǵa tabın, óytkeni Iysanıń gúwalıǵı Muxaddes Ruwx tárepinen ilxamlandırılǵan payǵambarshılıq sózleriniń tiykarı. Dedi.
Bunnan soń men aspannıń ashılǵanın kórdim. Ol jerde bir aq at turǵan bolıp, atqa mingenniń atı Sadıq hám Haqıyqat edi. Ol ádillik penen húkim shıǵarıp, sawash júrgizedi. Onıń kózleri lawlap janǵan otqa uqsaǵan bolıp, Al basında bolsa kóp sanlı taj bar edi. Onda ózinen basqa hesh kim bilmeytuǵın bir at jazılǵan edi. Ol qanǵa boyalǵan kiyim kiygen bolıp, onıń atı Qudaydıń sózi edi. Taza hám appaq kiyim kiygen aspan láshkerleri aq atlarǵa minip, Onıń izinen kiyatır edi. Onıń awzınan ótkir qılısh shıǵıp turǵan bolıp, ol sol qılısh penen milletlerdi óltiredi. Olardı temir tayaq penen basqaradı. Hám hámme nársege qúdiretli Qudaydıń qáhárli ǵázebiniń sharabın sıǵıp shıǵaratuǵın iskenjeni ózi basadı. Onıń kiyiminde hám sanında.
Patshalar Patshası hám húkimdarlar húkimdarı. Degen at jazılǵan edi. Sońınan men quyashta turǵan bir perishteni kórdim. Ol bálent dawıs penen baqırıp, aspanda ushıp júrgen barlıq quslarǵa bılay dedi. Patshalardıń, áskerbasılardıń hám kúshli adamlardıń, atlardıń hám atqa mingenlerdiń, azat qullardıń, úlken-kishi hámmeniń óliginiń etin jew ushın bir jerge jıynalıp, Qudaydıń ullı zıyapatına kelińler!
Sonda Men jırtqısh haywandı, dúnya patshaların hám olardıń láshkerlerin kórdim. Olar atta otırǵan menen hám onıń láshkerleri menen urısıw ushın bir jerge jıynalǵan edi. Jırtqısh haywan hám onıń aldında káramatlar islegen jalǵan payǵambar qolǵa alındı. Jırtqısh haywannıń tamǵasın qabıl etip, onıń músinine tabınǵanlardı óz káramatları menen azǵırǵan usı jalǵan payǵambar edi. Olardıń ekewi de kúkirt janǵan ot kóline tiriley ılaqtırıldı. Al qalǵanlar atta otırǵannıń awzınan shıqqan qılısh penen óltirildi. Barlıq quslar olardıń óliginiń etin jep toydı. Ayan, jigirmalanshı bap. Soń men qolında tereń tuńǵıyıqtıń gilti hám úlken shınjırı bar bir perishteniń aspannan túskenin kórdim. Perishtye Aydarxanı, yaǵnıy Ázázúl hám Shaytan dep atalǵan sol eki jılandı tutıp, mıń jılǵa baylap tasladı. Mıń jıl tamam bolmaǵansha, milletlerdi endi azǵırmasın dep, onı tereń tuńǵıyıqqa ılaqtırıp jiberdi. Ol jerdi jawıp, awzın mórlep tasladı. mıń jıl ótkennen soń ol qısqa múddetke bosatılıwı tiyis. Sońınan men taxtlardı hám olarda otırǵanlardı kórdim. Olarǵa húkim etiw biyligi berilgen edi. Iysanıń guwalıǵı hám Qudaydıń sózi ushın bası kesilgenlerdiń janların da kórdim. Bular jırtqısh haywanǵa hám onıń músinine tabınbaǵan, mańlaylarına hám qollarına jırtqısh haywannıń tamǵasın bastırmaǵan edi. Olar tirilip, Masix penen birge mıń jıl patshalıq etti. Bul birinshi qayta tiriliw. Qalǵan óliler mıń jıl tamam bolmaǵansha tirilmedi. Birinshi qayta tiriliwde qatnasqanlar baxıtlı hám muqaddes. Ekinshi ólimniń bular ústinen hesh qanday biyligi joq. Olar Qudaydıń hám Masixtıń ruwxaniyleri bolıp, Onıń menen birlikte mıń jıl patshalıq etedi. Mıń jıl ótkennen soń, Shaytan qamalǵan jerinen azat etiledi. Jer júziniń tórt múyishindegi milletlerdi, Gog hám Magogtı azǵırıp, olardı sawashqa jıynaw ushın ol qamaqtan shıǵadı. Olardıń sanı teńizdiń qumı sıyaqlı san-sanaqsız boladı. Olar jer júzin basıp ótip, muxaddeslerdiń mákanı bolǵan Qudaydıń súyikli qalasın qorshap aldı. Biraq aspannan ot jawıp, olardı kúydirip, joq qılıp jiberdi. Al olardı azǵırǵan Shaytan Ot hám kúkirt kóline ılaqtırıldı. Burın sol jerge jırtqısh haywan hám jalǵan payǵambar da ılaqtırılǵan edi. Olar kúni-túni máńgige azap shegedi. Sonda men bir ullı aq taxtı hám taxta otırǵandı kórdim. Jer hám aspan onıń júzinen qashıp, joq bolıp ketti. Taxtıń aldında turǵan úlken-kishi ólilerdi de kórdim. Sońınan bir kitaplar ashıldı. Basqa bir kitap ta ashıldı. Bul Ómir kitabı edi. Óliler kitaplarda jazılǵanlar boyınsha óz islerine qaray húkim etildi. Teńiz ózinde bolǵan ólilerdi, ólim hám óliler mákanı da ózlerinde bolǵan ólilerdi shıǵarıp berdi. Hár biri óz islerine qaray húkim etildi. Ólim hám óliler mákanı ot kóline ılaqtırıldı. Bul ot kóli, ekinshi ólim. Atları ómir kitabında jazılmaǵanlardıń hámmesi ot kóline ılaqtırıldı. Ayan, jigirma birinshi bap. Bunnan soń Men jańa aspan menen jańa jerdi kórdim. Sebebi burınǵı aspan hám burınǵı jer joq bolıp ketken edi, endi teńiz de joq edi. Jáne Men aspannan Qudaydıń janınan túsip kiyatırǵan muxaddes qala, jańa Erusalimdi kórdim. Ol óz kiyewi ushın tayarlanıp bezengen kelin sıyaqlı edi. Sonda taxtan shıqqan bir bálent dawıstıń bılay degenin esittim. Mine, Qudaydıń mákanı adamlar arasında, Quday da olardıń arasında jasaydı. Olar Qudaydıń xalqı boladı, Qudaydıń Ózi de olardıń Qudayı bolıp, olar menen birge jasaydı. Quday olardıń barlıq kóz jasların súrtip taslaydı. Endi ólim de, qayǵı da. Jılaw da, azap ta bolmaydı, óytkeni burınǵılar ótip ketti. Taxtta otırǵan. Endi hámmesin jańalayman.
Dedi. Ol jáne maǵan.
Mınanı jaz. Sebebi bul sózler isenimli hám haqıyqat.
Dedi. Sońınan Ol maǵan bılay dedi. Orınlandı.
Men Alfa hám Omegaman, Birinshi hám Sońǵıman. Shóllegen adamǵa ómir suwınıń bulaqlarınan esheyin suw beremen. Jeńip shıqqan usılardı. Miyras etip aladı. Men onıń Qudayı bolaman, ol maǵan perzent boladı. Biraq qorqaqlar, isenbeytuǵınlar, haramlar, adam óltiriwshiler, buzıqlar, sıyqırshılar, butparazlar, Hám barlıq ótirikshilerdiń ornı kúkirt janǵan ot kóli boladı. Bul ekinshi ólim. Sońınan aqırǵı jeti bálege tolı, jeti kesesi bar jeti perishteniń biri janıma kelip. Berman kel, men saǵan qozınıń qalıńlıǵın kórsetemen. Ol qozınıń bolashaq kelinshegi.
Dedi. Perishte meni Muxaddes Ruwxtıń basqarıwında úlken hám biyik bir tawǵa kóterdi. Ol jerden maǵan aspannan Qudaydıń janınan túsip kiyatırǵan muxaddes qala Erusalimdi kórsetti. Qala Qudaydıń saltanatına iye edi. Ol hasıl tas sıyaqlı, kristalday móldir yaspis tas sıyaqlı jarqırap tur edi. Qalanıń úlken hám biyik diywalları bolıp, on eki dárwazası bar edi. Dárwazalardı on eki perishte qarawıllaytuǵın edi. Dárwazalarǵa Izraildıń on eki urıwınıń atları jazılǵan edi. Shıǵısta úsh dárwaza, arqada úsh dárwaza, qublada úsh dárwaza. Batısta úsh dárwaza bar edi. Qalanıń diywalları on eki tiykar tasqa iye bolıp, olarda Qozınıń on eki elshisiniń atları jazılǵan edi. Meniń menen sóylesken perishteniń qolında qalanı hám qalanıń dárwazaları menen diywalların ólshew ushın ólsheytuǵın altın tayaq bar edi. Qala tórt múyish tárzinde bolıp, uzınlıǵı menen eni birdey edi. Perishte qalanı ólsheytuǵın tayaq penen ólshegende, uzınlıǵı, eni hám biyikligi birdey bolıp, hár bir tárepi eki mıń eki júz shaqırım bolıp shıqtı. Perishte diywallardı da ólshep shıqtı. Adamnıń ólshemi boyınsha diywallardıń biyikligi alpıs bes metr bolıp shıqtı. Diywallar Yaspiy tasınan, al qala móldir shiyshe sıyaqlı sap altınnan salınǵan edi. Qala diywallarınıń tiykar tasları hár túrli hasıl taslar menen bezelgen edi. Birinshi tiykar tası yaspis, ekinshisi kók sapfir, úshinshisi xalkidon, tórtinshisi jasıl zumrad, besinshisi ala sardoniks, altınshısı sardolik, jetinshisi sarı yaqıt, segizinshisi kók zumrad, toǵızınshısı sarı topaz, onınshısı sarı zumrad, on birinshisi kók yaqıt, on ekinshisi qızǵılt kók ametist. On eki dárweza on eki hinji, yaǵnıy hár bir dárweza bir hinjiden soǵılǵan. Qalanıń kóshesi móldir shiyshe sıyaqlı sap altınnan edi. Men qalada. Ibadatxana kórmedim. Óytkeni, hámme nársege qúdiretli Quday Iyemiz hám Qozı qalanıń ibadatxanası edi. Qalanı jaqtılandırıw ushın quyashtıń yamasa aydıń keregi joq edi. Sebebi Qudaydıń saltanatı onı jaqtılandırıp turatuǵın edi, al Qozı onıń shırası edi. Milletler qalanıń jaqtısında júredi. Dúnya patshaları óz dańq-saltanatın ol jerge alıp keledi. Qalanıń dárwazaları hár qashan ashıq turadı, óytkeni ol jerde hesh qashan tún bolmaydı. Adamlar óz milletiniń dańq-saltanatın hám abırayın ol jerge alıp keledi. Oǵan hesh qanday haram nárse, jiyirkenishli hám jalǵan isler islegen hesh kim hesh qashan kirmeydi. Tek atları Qozınıń ómir kitabında jazılǵanlar ǵana kiredi. Ayan, jigirma ekinshi bap. Sonda perishte maǵan kristal sıyaqlı jıltıraǵan ómir suwınıń dáryasın kórsetti. Bul dárya Qudaydıń hám Qozınıń taxtınan shıǵıp, qalanıń keń kóshesiniń ortası boylap aǵıp tur edi. Dáryanıń eki tárepinde hár ayda on eki túrli miywe berip turatuǵın ómir teregi bar edi. Terektiń japıraqları bolsa milletlerdiń shıpa alıwı ushın arnalǵan edi. Endi hesh qanday ǵarǵıs bolmaydı. Qudaydıń hám Qozınıń taxtı qalanıń ishinde boladı. Al xızmetshileri oǵan xızmet etedi. Olar Qudaydıń júzin kóredi. Mańlaylarına Onıń atı jazıladı. Endi tún bolmaydı. Ya shıra jaqtısınıń, ya quyash jaqtısınıń keregi bolmaydı. Sebebi Quday Iyemizdiń Ózi olarǵa jaqtı boladı. Hám olar máńgige patshalıq etedi. Sońınan perishte maǵan bılay dedi. Bul sózler isenimli hám haqıyqat. Óz payǵambarlarına ruwxın bergen Quday Iyemiz jaqın arada bolıwı tiyis waqıyalardı xızmetshilerine bildiriw ushın Óz perishtesin jiberdi. Mine, Men jıldam kelemen. Bul kitaptıń payǵambarshılıq sózlerin orınlaytuǵın adam qanday baxıtlı! Deydi Iyemiz Iysa. Men usılardı esitken hám kórgen Yuxanman. Bulardı esitip hám kórgenimde, usılardı maǵan kórsetken perishtege tabınıw ushın onıń ayaqlarına jıǵıldım. Biraq ol maǵan. Bunday qıla górme, men de, sen, payǵambar bolǵan tuwısqanlarıń hám bul kitaptıń sózlerin orınlaytuǵınlar sıyaqlı Qudaydıń xızmetshisimen, Qudayǵa tabın! Dedi.
Sońınan ol maǵan bılay dedi. Bul kitaptıń payǵambarshılıq sózlerin mórlep taslama. Óytkeni waqıt jaqın qaldı. Jamanlıq qılatuǵın adam jáne de jamanlıq qılıwdı dawam etsin, haram bolǵan adam haram isin dawam etsin, haq bolǵan adam jáne de haq isler isley bersin, muxaddes bolǵan adam muxaddes bolıp qalsın. Iyemiz Iysa bılay deydi. Mine, Men jıldam kelemen. Bereton sıyım Ózim menen birge, hár bir adamǵa islerine qaray qaytaraman. Men Alfa hám Omegaman, birinshi hám sońǵıman, bası hám aqırıman. Ómir tereginen jewge huqıq alıw ushın hám qalaǵa dárwaza arqalı kiriw ushın kiyimleri juwǵanlar qanday baxıtlı! Iytler, sıyqırshılar, neke hadanlıǵın buzıwshılar, adam óltiriwshiler, butqa tabınıwshılar, ótirikti jaqsı kórip, jalǵan islerdi islewshilerdiń hámmesi sırtta qaladı. Men Iysa, iseniwshi jámáátlerdegi sizlerge bul gúwalıqtı jetkizsin dep, Óz perishtemdi jiberdim. Men Dawıttıń tiykarı hám urpaǵı, jaqtı tań juldızıman.
Muxaddes Ruwx hám kelin, Kel! Deydi. Esitken hár bir adam, Kel! Desin. Shóllegen adam kelsin, qálegen adam ómir suwınan isheyin alsın. Bul kitaptaǵı payǵambarshılıq sózlerin esitken hár bir adamdı eskertip atırman. Eger kim de kim bul sózlerge bir nárse qossa, Quday da Onı bul kitaplarda jazılǵan bálelerge duwshar etedi. Eger kimde-kim bul payǵambarshılıq kitabınıń sózlerinen bir nárse alıp taslasa, Quday da onı bul kitapta jazılǵan ómir tereginen hám Muxaddes qaladan úlessiz qaldıradı. Bulardı guwalıq etip aytqan Iyemiz. Awa, Men jıldan kelemen. Deydi.
Áwmin!